awk a tlakmi kan Pathian hmasa bik ah min thangṭha ko seh. Vawlei cung ah zeiti hmanh ah kan i ngaihchih ding a si lomi cu a nungmi Pathian, a zummi le a biami kan sinak hi si. Kan nun chung ah vawlei ah billion in minung tampi kan um i cu chungte i a nungmi Pathian, a zummi, a biami kan si zeitluk in dah a ṭhat ti hi ka ruah tawn nan ruah tawnmi a si lai. Nihin zongah Baibal cawnnak kan von i din ta lai i Pathian a ṭhatnak, a nungmi Pathian a sinak tehte kan hmuhmi kha nihin ah mah chaw hmangin kan vun ngai ṭhan lai. Mah chaw cu kan theih bantukin Pathian a duhmi, Pathian a dawmi, a rianṭuan a duh tukmi a si. A dam chung zawtnak a ngeih hlan zong hin taksa lei rianṭuannak in thlarau lei rianṭuannak ah biatak tein caan a pemi a si. i ruahlopi in a pum cungah khensa, a straightforward timi khensa zawtnak a vun ton tikah Aw Pathian khuakhan hi zeidah a si hnga? Ziah amah a zummi hna, amah a dawtu hna, amah ca rianṭuan aa thim deuhmi hna minung sinain zei ruang dah hi harnak hi tlun hnga ti hi minung lei in ruah lo awk a ṭha lo. Sihmanhsehlaw hi kan nunnak a ngeitu Pathian a si i Pathian nih zeizong vialte a tuah khawh dih i kan nunnak zong a ngeih i zei thil paoh hi Pathian kut chungah a um ti kha fiang tein amah nih a hngalh i kan dihlak hika Khrihfabu hna zong nih kan hngalh i cu Pathian sinah thla kan cam ti kan hin ahcun na chungah zawtnak um ti lo ti a si. Kan Pathian min thangṭha ko seh. Cucaah cu vialte a kan tuahpiaktu a nungmi Pathian kan biakmi Pathian a ṭhatnak tehte cu caan tawite hika hin mah chawnh i Pathian ṭhatnak kong kha tette khan dingin kan vun sawm ta lai i Ceyukpyupyro machaw ku dine ah ni phaya kong mi de chong ku tete khang phu yan tua dia ne phei ko ba arang le kho pi chai a o phaya tenge yang kong mi de phaya phi pa re

Jesuh ṭen zaka pyo bu le ve mami nih na ngol lu tuka pyo ra phi pa le.
Kamun ka vun rat tikah hin kan pa zong nih bia a ka vei bia ka cahmi cu lawmhnak bia chim maw philh lai ci ti kha rak ka cahmi si. Suro Jesuh ṭen zaka pyo ya me so in cuma Jesuh shin ya ayam ya ra phi pa le. Lawmhnak bia ka chim lai ka ti si ahcun lawmhnak bia ka chim dingmi hna pawl minung an tam tuk ate.

Pi Wi Ning Hong aa ne Tongmyo ne tai me tai te kha ma ma chot el the tai ma ma ho bu no a ten do ga du du tai pe ma phit te lo senior pastor ga sa pe ma khong a pe ke ga le phit Mah nih cun senior pastor pa nih thazaang a ka pekmi cu mah chaw mah zawtnak hi hmun thum in lam thum in kan do ṭi lai. A pakhatnak ah thinlung lei in thinlung ṭhawnnak in na do lai. A pahnihnak ah taksa lei zong in

Sia Thawng zong nih a rian tampi le a manh lo bu ah mah vei siama tawk he an rak rai kan inn te ah thla an ka cam piak i hi thawng hrawng hin Pathian nih hin tampi rian a ṭuan ti hi ka thei. Di ka teno mita su atu tai pe delo apiama shi re chama ye me swe re tacha do teno a sia sia sia da mari ma sa sia mari ma

Ayau chin si dai ngo jima phan thin khin suna ma nai te su ten de su rao di nia ni pyo jima re mm cun lomnak biachimnak donghnak vun chim ka duhmi cu hika khrihfabu chungtel lawng hmanh si loin ka thawngpang a ka theih ka tein ka thawngpang a theitu vialte hna nih hin an umnak hmun ten thla an ka campiak sia siama pastor te hna zong nih thla an ka campiak i keimah ca hin thla a ka campiak tu hi an tam tuk i

Pa tette khan ka duhmi cu hi zawtnak ka intuar cuahmah lioah hin Pathian nih tampi a ka cawnpiak i cu a ka cawnpiakmi chung cun thil pathum tein hin a tette khan ka duhmi a si. Pthama zo chan ni ne ah cuma kinsa shi bi lo ti de khama di dan dan kaunti ga ne bi ro ma mo no cuma ko

A pakhatnak ah Denton nih hin ah zeiti hmanh hin ṭuanvo kan la lo, Phak Len sizung tu ah hin nak kuh a hau lai tiah an ka ti caah anmah nih hin kanmah ṭuan ṭawun kan la lo timi kha hmasa bik ah an phuan. Pile khama turuga chuma ruwa insurance le machine medical le machine khama di elu machine du le ku ta pe tawin ku ta pe le kensa yoga te ku ku pe le

Ekhama tu ruah chuma na nai lo NW ra phet de.
Cutikah anmah nih cun nazi pahnih chung hrawng interview an ka tuah. So turu lo January chuma bere amashi le ja turu me da mya chuma na nai lo lo phe de. Cu nazi pahnih chung cu an ka halmi paoh hi ka celh lo na bu tein heh chet lo tiah ka leh dih hna.

Era jamlu re ayin zo insurance uh, marketplace ku ayin kho ba re turu ga no qualifying suma turu town yu me lu pyo ra phit cucaah cun hmasabi ka uh, insurance uh, company kha khawl hmasa lo anmah nih hin ṭuno kan la lo an ti hnu lawngah khan bia kan in leh lai te

Cucu uh, no qualify timi na qualify lo timi kha zeiti hmanh in ka hmu kho lo. Curu curu nih cuma ku tawng yu ma ping. Cucacun anmah nih zeihmanh ṭuanvo an ka la kho ti lo. E ka man cuma yan si ta cha. Cu tikah ka thinlung a zor taktak. Pe cuma na long da le we sia wen sewari ku a ko ma ma ho bu pian khen ta ngai ne sura ku a khai ma yong ji de sei ka shi de. Cun keimah hrimhrim nih khin Doctor Sibawi te nakin Pathian nih hin a ka damter lai timi hi ka zumh deuh zungzal mi si.

Hea theng nga chama ko mate ze chen te bu so lo shi chama ba yoga we shi ne ni chama lum yak le me. Pathian nih hin nunter a ka duh ko ahcun zei bantuk zawtnak ka ngeih zong hin Bawipa nih a ka damter lai ka nunter ṭhiamṭhiam ko lai. Chama elu pyo biro sa pi su tang je ne we tai bo win bo chama ka song phiat lai ta.
Cuti cun keimah nih sumpiat chiat lungthlehnak ka ngeihmi cu Bawipa sin tu in zakhat zakhat thla cam i matikhan Pathian lei i aw-aan tu kha ngaih ding in sumpiat chiat ka tuahmi a si.

pong Ngiampong Ngiampong eh cuti ke cuti cun uh, kan khika kan phanh ka te kan pastor simi siamah pung he khan pehtlaihnak kan vun ngei Zoro turu re insurance tuang we re cuti cun anmah nih he khan uh, insurance kan co So lek lang uh, pak lang se yong pak lang se yong go wen lo ya re ari uh, insurance go turu we lo ya re cuti cun uh, phaklen sizung luhnak khawhnak ding insurance kha kan co Telau

Ṭhan men lu cu zanai nel limit kong dua le khama. Sihmanhsehlaw minung kan i zuamnak nih hin ri a vun dih tikah khan kan i zuam khawhnak ri a dih tikah khan.
Thei ah a lo lo ṭah i ṭhei sa la philh i. Aw Pathian rianṭuannak kha maka khan a vun i thawk ve. Heathen ah cama run lo nainak ah el a hau lo ti tua le khama. Pathian ah Pathian nih hin minung kan rianṭuan khawhnak hi tiang a si tiah theih tikah khan. Siangmat tuah ku a ṭheimi hluh pe dah philh i.

Webede. Cuticun amah nih insor in a kan cawkpiak. Pia te khin si hlawte khama. Pathian nih a vun thlah tikah cun.
Insurance la ninety-four percent khava pidoma eight dollar be piar a phit. Pathian nih rian a ṭuan tikah cun insurance za le sawmthum le fang nga kha ninety-five, ninety-four percent kha a khava re dollar, eight dollar, eight dollar ve cu

a ngah maw ngah lo cun a ngah ko. Taime phia te khi a lo lo chen pa la de kha ma. Sihmanhsehlaw Pathian rianṭuannak a vun tel chih tikah cun. Lu nih ne lo ta ne cha na le an aw zia kangṭi ro ya ci dah phiat he. Minung nih kan i zuamnak kan hmuhmi nakin khuaruahhar thil kha a vun thluachuahnak kha kan vun hmuhmi a si. Cuma pathum zong tete khan cun. Cucu a pakhatnak ah tete khan ka vun duhmi a si.

Cu lio i hla kan sak lio ahcun zeidah bia dah a vun chuak ti si ahcun aw Pathian nih hin thilthar a tuah lai, Pathian nih hin thilthar a tuah lai tiah mizapi kha mati khan Pathian kan thangṭhat ee ti. So Chimuanjen Sona nih.
Ah, zeitin? Chimuanjen the Chancellor Pi Dola nih. Ee, mah thangṭhatnak hla kan vun dih khan Laiholh cu a ka thiam pah cang cu tu cu. Va ca cun a thiam taktak hnga maw tiah ka vun ṭhen pahmi ka si. Pathian he cun a pu pio ko kang. So, elum yu chimwanjel te chen pi song ta ne nukkupat ga yau la le. Cu kan vun ti cun pumhnak thangṭhatnak kan vun dih cun Pathian bia ra

Cu kan dih tikah ka thin chung ka ka lung chungah a vun chuak ka hna chungah vun ka vun theih.
Chumaya di ID ka thia na me dai dro ma len lo fas nei las ne ko ma len are you okay le. Ah mah dih hnu ah khan ka ID hi min bantuk te khan ah na okay maw te ka min an ka awen ka ti.
Ro chuma ni long ma pui na dai me dro ka ngen kya le.

tu hi khensa straight phone a si caah kanmah nih kan tuah awk a simi kimu zong kha kan in tuahpiak lai kan in rawt lai sihmanhsehlaw kimu zong nih hin na nunnak caah mah khan si lo dok ṭha te kan fimnak zong nunnak caah mah khan cu si lo ee ti tu ro an ru pyo re akha ma ro changa tu ro pian pyo re cu tikah cu an ka chimnak cun keimah nih ka vun chim ṭhan mi hna cu Keisang mi si bu lu. Poi lo, poi lo. Nga siang wei lang am ko. Cun kei kei hi siawen nan mah pawl zong hi kei kan zumh tluk mi hna kan si hlei lo. Hi mu zong hi ka zumh tuk mi si hlei lo. Kei cu Pathian ka ngei.
Ena ne dok tha pyo re good job. Cu cun dok tha nih a good job tiah ka te. Cu Peter kha mit va sen lai. Ah ka dih tikah ka vun ka vun ka vun ruah ṭhanmi cu chimuan le chimuang kai nei nukuba dawr le pi le pin stay for zuru pa le a zia ma cu cu vei pathian te a ka thang ṭhat ter pathian bia le a ka theih ter fawn i ma nu straight phone ka ti mi zei ruang dah si hnga ti kha khua ka ruah ter ngai ti kha ma win yan do ga ta kha na le khai na ya ga a hi hi pathian thlarau nih a ka theih ter mi a ka fian ter mi cu

Siagu le Chachi me phean khi nga win in thema na le si de. Cuti cun sayapa zong kha thlarau nih fiannak a vun pek ve mi cu. Pathian adra dore stay one two three ga ni tan hi alung a dudu ve. Pathian caah cun stay one four three a zei paoh te kha aa khat dih ko i aa ka sang hlei a niam hlei um lo ti kha a ka chimh mi si.

Piatte nga chama go anna yo ga khan za ni are khama ton te be re ya phite. Atu i zawtnak ka sinah tlungmi hi Bawipa nih hin cawnpiak a ka duh ca a si. Ngatami re ne chongtwe ni are yoga ga re chi re khama golia lo chi ne le chi ne le me. Ka fanu, hi na zawtnak hi nangmah tein na zoh a si ahcun Goliath bantukin a ngan pin na zoh khawh men te.

Keimah tein ka paw cungah hin ka kut ka chiah i thla ka cam. Ngaha Yesu Khrih a tuai ne yue we thare du Yesu pai ne du phite Yesu nai we sai ne du phite Keimah hi Jesuh Khrih nih a thisen in a kawk cawk cangmi ka si caah Jesuh Khrih ta ka si cang i ka nunnak dihlak cu hi Jesuh Khrih he aa saimi si cang ti kha ka ruahmi si. Ta jang lo na yoga ga nga bu lo wa nai lum ya bu.
Cucaah cun hi zawtnak nih hin a fa a simi keimah hi zeiti hmanh in a ka tei awk si lo ka ti.

Ah khe cilkiri bantuk a ummi thil tete zong kha zeihmanh um ti lo e. There is sport regale longam si lo bu. A dangdang a zawtnak a langmi pawl zong zeihmanh um ti lo. Elo you had no more disease lo pyo la pye de. Cucaah cun na chungah hin zawtnak um ti lo tiah an timi cu si.
Pile khama congratulations lo pyo la pye de.